beeyna wallaahi laziim ragaa bayaaf illee namni as jalatti wal geettan namni kum sadii jala dhiyaattaniittan kun hundi keessanuu in saalfatini abshirachu malaala maali gara miidiyaa irruma oolaa maji maal mataa irra nakaa'e namichi margoo mataa irra nakaa'e namni hundi ka isiin akka fakkaate kiyyaa miti an kanaa miti ana koofiyaa yoo narra taa'e malee margi narra hin taa'u Warga shamarranii. ammoo adda Oromoo leenca as keessa gulubsiiftu barbaadaan. Mana aslii kan hadha leencaan eebbisaa mee. Narba waan Studio akka waan aslii nama leenca leenca leenca mucaan kun. Kanaaf leenca barbaada isin irraa. Baay'ee laafee kun. Leencuma abbaan fideen leenca akkama dandeettan hin koottaa. Namni fiduu barbaadu siilaa ka'u lakkoofsa. Waan jedhu ree. Tuu jedhu. Hin barbaachisu. kun bakka ababaan tun naa taate jazaakumullahu khairan haadha faate jechuun mucayyoo tana tun waan ofiiti maqaan isii asirratti haadha faateedhaan beektan Mucayyoon tun mucayyoo islaamaati intala abbaa haati abbaan islaamaati mucayyoo ammallee dhiyoo tanallee namni aakiraa irraa deemellee nama yoo maraa yeroo heddu yeroo heddu yeroo heddu fatanaa heddu dabarsteettu tasa miidiyaa kana gubbatti asli amma yeroo dheeraa as keessatti yoo inni afaan badaa dubbatu jinni yoo fakkaataami wallaahi yoo lafatti argitan nama ol jedhee nama hin laalle karabatii uffadhu jennaa wallaahi hin saalfadha naan jedhee amma nama naasisu nama fayyaalessa akkanaati nama ammallee namni keenya ka oromoo magaalaa tana keessa qabu keessa nama qabnu keessaa nam tokko rabbi barakaa isaa haa godhu nama hawaasa kana karaa kamiin waliin jiraatu ijoolleen tun tana fakkaatti hagan irraa beekurra haadha faaxee illee adha irraa kunoo mucayyoo tiyyaa isin martinuu du'aa illee naa kadhaafillee yoo ka itti komattanii tanillee oifiillee godhaafillee sanis isiin badiidhaaf hin hojjanne jaran yoo isinii dhaame biyya keenya keessatti yeroo tokko anaa fi sheekolee nama afurii taanee biyya silxee dhanne daawaa Daawaa dhannee makiinaa irraa harcaane. Yoo makiinaa irraa harcaane Jamaaladdiin nam tokko jira shaashamannee jira namni sun waliin jirra. Yoo akkana dhamineeti hin jenne aadaa biyya sanii irraa haawwanni gadi baanii afaan keessa nama dhungatan. Ani waan beekuuf duuba dhaabbadhe. Yoo duuba dhaabbadhe sheekulee afaan dhaabbatee itti jammaran sheek kanaa jee namni dhasarfarra garagalaniiti. Ijoolleen tun haguma walitti dhiyaattu akkas taate akki sun ammoo shari'aan kennaa hin kennu dhugaadha. Balleessaa guddaa ammoo waraabanii gadhiisuun ijoollee waraabdee gadhiiftetu waa balleessa. Namni ammaa tana wama fedhe haa ta'u waraabee peejaan guddifachuudhaaf badii dalaga. Silaa ijoolleen man tunuutu dogongorte sattaruutu nurra jira. Man satara musliman jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Waan kanarraan dubbanne hadha dubbadhe ani. Takkaa miidiyaa irratti deebiillee itti kennee illee hin beeku. Warra arrabseen illee lolle jaraan illee lolle jal'iseetuma laale.

hin rifatan lachuu wallaahi booyuuf taan maali jennaan nu bar nuun loltaaf si eegaa irraa naan jedhan nu cadhifte nuun loltaaf si eegaa maal jedhee lolaanan akkam jedhee lolaan yoom lolaan deeme daawaan gorsaan deeme malee kana fakkaataa adha istuudiyoo isaanii eebbisuuf dhufne istuudiyoo tana sababa taatee waa kana waliin qopheessite obboleettii isaa mucayyoon tun kaanii kaan akkana taatee taatee taatee warri jettan maasii asanirraa illee ta'uu badhaa isin gara rabbii ofiitti ittiin ta'uu batti Nu hoo badii kaan ammoo laaqanneeti ofitti akka hin fudhanne isiniin jedha. Jazaakumullahu keeyran badaa keenna yoo badaan illee jiraate ofi qabnee sirreessuun nurra jira. Ijoollee tana ammoo qabachuu qabna. Ijoolleen tun ijoollee humna humna saba keennaati. Wallaahi humna saba keennaati. Humna amantaa keennaati. Jazaakumullahu keeyran ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.

Ijoollee dhiira ijoollee argachuu hin sodaatinaa jedhaa du'aayii godhaa fi harka rabbii jiraa qallabni baarakallah fiikum qaallichi adda gammadee gammadee gammadee gammadee ofii bara itti dhiyaachuu dadhaban maal abbo qoy as kootti mee an akkuma akka gabaabaa ta'e of argee bakka itti wal argitanii jiran waan taa'e ol fakkaadhu barri yoo raasan dhalaan an dheeraa naan ja'a ummanni fi immoo Ananuu gabaabdu jedhanii bara daasii. maasha allah kana fakkaata kunoo asliin

Dhugaa dubbachuudhaaf ani Sheek Riyaadiin nama baay'ee arguudhaaf hawwii qabu keessaa ustaazota keessaa isaa fi isaanii fi raayyaa abbaa mancaati. Inshaallah raayyaallee akka argu abdii qaba. Kan achirraa hafe ammoo jechuudha akkuma isaan dubbataniitiin darban haada irra deeban malee dubbii irra hin deebanii dogongora asiin dura ta'eef na komattanii osoo saba biraa ta'ee diina biraa ta'ee

Kun ammoo kee hin mul'ata isaa. Isin mul'ata moo mul'atu? Akkana mul'ata qoy. Doktoraa fi intala doktoraati jechuudha walumaa galatti. Seenaa fi intala isaa. Ee seenaa fi. Amma teessa murtatu. Ee Ateessa murtatu. doktora murata.
Doktora guddaa roo.
Ee Amma tana asitti walii murra.
Ka ittaanu ammoo mm, taraan keessan. Suura maama.
Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Dr. Asli Meechi Baay'eessa Kadiifama. Ilma asitti biiroo Dr. eebisuudhaaf asitti argamne Dr. illee ka torban meeqa isin jalaa dhabame qabnee har'aan tana isiniif himne istiidiyoo ajaa'ibaa ta'e ittiin tajaajila babbareedaa isinii kennu eebisiisuudhaaf asitti argamnee jirra. Kunoo doktora keessa kana fakkaata istiidiyoon kana fakkaatti doktora suufaan ajaa'iba goonee finnee kana fakkaata hundaafuu